right eh, zviri sei matraders so pavhidhiyo ranhasi tikuita maentry anditi mabasic entry edouble bottom anditi ka right saka kune vakaona vhidhiyo redu reintroduction to chat patterns takaexplain about ma three types dzemadouble bottom dzatinadzo anditika saka kune vanyuwa vanotanga kusvika panapa rege tingorova faster faster timuone chi three types dzemachi dzemadouble bottom dzatinadzo handiti ka right ndo mamiriro akaita chii madouble bottom edu anditi iyi basic iyi yekuti eh, ma, makumbo ese anenge ari pachi panzvimbo 1 anditi ka tinozonoita imwe type yechi edouble bottom yakadai yekuti leg rimwe rinouya chi kuzasi uku anditi rinosono pwanya chi riini green support yedu handiti ka kana kuti e, support kana iri hombe rinonyatsopinda kudai handiti but tichashandisa chi e, rethis scenario rinonopwanya handiti tobva taita rimwe rekuti haridzoke pachi pasapoti pedu saka tinenge tane chi three types dzema chi dzemadouble bottom saka e, maentry manje vanhu vakawanda tiita vhidhiyo chita sei uchitiratidzwa kuti maend tinomawana sei right let's say kuti market yedu yagadzira rege titange nebasic rinori handiti ka market yedu yagadzira w kudai handiti zvatinoita mani ndezvekuti handiti tinenge tichidrowa maningirikini masupport and resistance edu rimwe level reresistance riri panapa iri handiti ka saka market yakauya yakagadzira w ikaenda handiti painonobreka kunoko handiti ka tinonotsvaga entry redu painodzoka chii panapa pazoni iri iri anditika right target yedu inenge iri previous chii hai anditika amini kana dare racho nari kuita sei riri kubatika zvakanakanaka right ndochi scenario number one same thing nepanapa kana takapwanya takadai handitika tinoexpecta kuti make tidzoke tiende handiti e, iscenario number 2 e. scenario number 3 same thing market yakapwanya tinoexpecta kuti idzoke yobva yaenda handiti saka maentry aya ndeye mabeginners handiti ka right tichaita rimwe vhidhiyo tichigadzira advanced lesson rechi restage number two kubva apa pane imwe type yemaentry atisiri kuexplaina pathis video and panext video ipapo ka tine mamwe futi maentry atisiri kuexplaina ipapo toda kuenda bit by bit kuitira kuti vanhu vaite sei munzwisise zvakanakanaka right ndo mamiriro anenge akaita sei anenge akaita saka tikawana entry yedu panapa apa handiti stop loss yedu kuti tive safe takatonoisa pasi pechi previous law previous law yedu iri chi iri panapa but manje kana tichitrader madouble bottom handiti hatiise stop loss yedu mukati munomu nekuti dzimwe dzenguva market inogona kutamba tamba yodzoka yozoenda saka for us to be safe tinonoisa pasi peprevious support zone nekuti dzimwe dzenguva market inongona kudai anoitika yoita kunge yakuda kuenda yobva yadzoka kunoku anomuona yadzoka yobva yazoita sei yobva yazoenda saka tinge chida kupreventa chii nyaya idzodzi idzi dzeizvi saka takapinda entry yedu panapa stop loss tinoisa chii kuzasi kuno kwanditika right rege timbouya pamachatsi tonoti mandouble bottom tinomawana here right tine double bottom redu iri riri apa iri handitika right iri ndore scenario ipi yatanicha explaina yeye yekuti makumbo anosiyana chii mastages ane mukaona kuti gumbo iri rakatouya ndobva ranopwanya handiti tikada kudzoka ne nenigrin yedu iyi kupast handiti tichaona kuti paarea pava pane zvaitoitika maketi yaiti akasvika ita sei yairivhesa which means kuti kuno kuzasi uku rakanga riri zoni rechi reresistance re handiti maketi payakapwanya panapa yakabva yadzoka muno muichiwana chi support resistance takaipwanya tikati inoita chi support right mwari wedenga achitiitira zvakanaka right tagadzira chi makumbo anaya handiti saka kaningirikini kedu kai kai kazoni kedu kai katataura kai kai ndi ak kanenge kari apa apa handiti ka right tati maketi yedu yakadzoka muzoni totsvaga chi entry handiti ka panapa ndopatinoita kunopinda chi takunotsvaga ma maentries edu according to macandlestick chi formation handiti eh, take profit unenge uchiisa according to structure handiti ka kana structure iri kutaura kuti tiri muuptrend unenge wakutsvaga chi take profit but usually take profit should be chi mahai anenge ari chi agadzirwa nestructure handiti ka apa pa, pane hai iyi hai inoi handiti right ndoanenge ari machi matake profit mastop loss edu ari kuzasi kunoko anomuona minutes dzachona right apa pati kuita kuti eh, mabasics vanhu vanzwisise handitika but kune vagara vari mutrading vanotounderstanda twakapinda kunokuka vanoholda zvidependa nechi eh, netrading chi strategy yavo neplan yavo handitika right eh, touya futi tine this takadai tobva tastrecha tichienda chii kupast kwedu handiti ka right unoti market yaireacta zvave pazone apa but yanga isinganyanyoite sei yanga isinganyanyobounce handiti ka but zvisinei rega tingoshandisa chii kuti tidzidze lesson redu handiti right tati market yedu yakagadzira double bottom handiti ka right muri kuona double bottom wandashandisa haasi wekuti leg iri neleg iri ndashandisa aya aya double bottom ushu handiti ka saka rege ndinyatso drawa singwi singwi dzangu idzi zvakanakanaka kuitira kuti zvinyatsoita sei zvinyatsooneke right singwi singwi dzangu dzakaita bhobho handiti ka right muri kuona kuti takagadzira double bottom ish ndoedu yebasic iye yatambotaura iye handiti ka taigadzira muzoni ripi market yayo yakarejecta panapa handiti saka shumidzo change resistance tava tapwanya tava tadzoka mamusupport tagadzira handiti tobva tati aka kazoni kaarea kedu aka ndokanenga nechi eh, dhiri redu remaend tati first tp tinoisa chi pastructure pagadzirwa papai handiti ka right apa handiti maketi yedu yabouncer ikauya munomu handiti ka zvayaita ndezvekuti yatanga yagadzira kapeteni aka vakaona vhidhiyo redu rechi macandles manigreen machart patterns vanokwanisa kutoidentifya kuti pattern ish inonzi chii handiti ka right tagadzira pattern ish handiti tobva tadona tichiuya pachii pazoni redu iri handiti pazoni pedu ndopatotsvaga entry entry tinoconfirma nei nemacandlestick patterns handiti ipattern ipi yakaitika apa ish pindai mucomment section mutaure neni pattern ish yakaitika apa ichingonovhara ndopatopinda chi entry redu tati stop loss edu kuti tive safe kuzasi kunoku take profit yedu previous high isho anditi ka right ngetitsvage imwe scenario yekuti timbo shanda nayo right tine double bottom yedu ish yeapa iyi draw kanenge rini karesistant kaka ka support and resistance zone kedu panapa handiti ka right tine double bottom yedu iri panapa ish handiti tine leg number one leg number two then tobva tanoita chi kazoni kedu kekai katataura kekai handitika aka tikati market painoita sei painodzoka tinowana entry handitika on this case market yakaenda nditi kana mani mutactic eh, panext video tichaexplain kuti unobata sei trade kunoku kuzasi uku pasecond leg handitika right eh, kana uri mutactic unenge wakabata move iri but on eh, tichifamba nelesson redu rinori anditi market painodzoka kunoko ndopatotsvaga chi entry redu panapa anditika right tamboti stop loss tinoisa kupi kuzasi kunoko handiti e, eh, take profit yedu inge previous high panapa handiti kuri kunzi mune makapinda panapa handiti ka stop loss inenge yakarohwa but pamba sina zvapo chi entry nekuti macandlesticks haana kuconfirma ndimuona but atosvika pazoni tatogadzirirwa ishi evening star pattern chimwe zvimakete yatombotiradza kuti ichambopusha mishana pasi anditi ka right but kana mapindowo stop loss inenge yakanoita se yakanorohwa zviriko chi kuforex right rega titsvage imwe scenario tsvage imwe chi imwe scenario pano right e, tine legi iri e, da da handiti ka yatambo explaina yei ish handiti tikadhirowa zoni redu zvakanakanaka nechepano tikuona kuti haana kusvika chi kuzoni kwedu handitika right tichaexplaina pa, pane rimwe vhidhiyo kuti why tichita machi ma maleg mamwe asingadzoke pachi pazoni panapa handiti ka right but same setup ndiroro pane pan client pedu panapa handiti tikanopwanya takudzoka handiti ka haina kusvika chi muzoni medu umu handiti ka sometimes ye yeah, zvinhu zvinorambawo hazvona but tinenge takaita sei takazviplana zviriko handiti right toya imwe double bottom yedu panapa ish iri apa iyi handitika saka tati tikadhirowa chii zoni redu iri pane pabrekwa nemaketi handiti market painobhaunza ichidzoka muzoni ndopatotsvaga chi entry entry tinorovana nechi nemapattern saka panapa pattern yedu yakanoconfirma ingulfing pattern ichi yakanoconfirma chi entry stop loss yedu iri kuzasi kunoko anditika market bva yambobhaunza bhaunza bva yambobhaunza bhaunza ndobva yaita sei bva yazoenda anditika right e, target yedu inenge richii previous high anditika hatina kusvika but e, kana market isina kusvika ka yatombofamba kudai e, ndichaita lesson rekuti ndichaexplaina about inonzi break even handiti ee neinonzi trailing stop loss ndo zvinhu zvinotichengetedza pamachi pamaseta panenge akadai so right reke titsvage imwe legi right tiri panapa tine zoni redu iri maketi painga ichiita sei painge ichitamba tamba handiti on this zone eh, pane zvinhu two zvakaitika handiti takagadzira double bottom tatazopedzisira tane triple chi bottom but rege titange nedouble bottom tozongopinda chi bonus lesson retriple chi bottom handiti tati market yedu tikagadzira double bottom painopwanya apa painodzoka topinda by totageta chii previous high yedu panapa handiti ka right saka muri kuona panapa takanogadzira candlestick pattern iyi pindai mucomment section mutaure kana nyatsoizuma munyatsoibokola candlestick pattern ishi pindai mucomment section mutaure kuti inonzi chii handiti right stop loss yedu iri kuzasi kunoko handiti ka market yedu yakafamba zvakanaka then yobva yazorevhesa bva yadzoka futi muzoni handiti payakanobuda muzoni tinge tane chii triple bottom 1 2 3 but end rinoconfirmwa nechii candlestick pattern kana pane candlestick pattern yawaziva eh, unobva wapinda chii entry rako anditi nyaya yacho nairi kubatika zvakanakanaka right eh, tichanoita futi same thing paarea panapa anditi bottom redu anditika paarea pedu panapa patati paka tikanobreaka structure totaita sei tobva tatsvaga entry market yakabreaka paenda chi kuresistance kuno kuchimidzi yakudzoka kusupport but zvisineiwo eh, kana tanga takapinda andi tikati mastop loss anoiswa kuzasika uko kana takaisa pazasi panapa move iri ndo rakatirova on the same time rakatigadzira chi imwe structure saka togona takaita sei takarecover chi loss but zviriko mastop loss anotorohwa kuforex hakuna matrades anoita se anohwina nguva dzose saka ndolesina tantinaro nhasi re introduction to chi e, double bottom nemaentry achoona nditika right ngatisanganei panext video futa tiri kuita rema double chi double top nemaentries achoona